MCCF ah tu bantukin Bawipa Thawngṭha chimnak caanṭha kan hmuh ca tam tampi ka lung aa lawm. Bantuk caanṭha ka petu MCCF pastor le Khrihfa upa hna le member na dihlak cungah lunglawmhnak ka ngei ti hmasa bik ah kan chim ka duh. kei hi khual ka tlawng ngai i zarhpini zong hi meeting kan tuah tawn i um lo in ka um hi tam ngaingai zum lo tu hna Khrihfa a sermi hna police tampi he rian kan ṭuanṭi tikah an mi caan lawng mi ti an rawnmi ni cu zarhpini a si tawn. Mi tam deuh nih an duhmi le an i thimmi ni a si tawn caah Bawipa thangṭhatnak caanṭha hi kan hmu lo a tam tawn i hi bantuk Japanese hna in cun kan pastor te nih thlarau thazaang taktak a simi thlarau tirawl rak kan pe hna sehlaw cucu buai tein ngai ning law ti hi a si rih hna selaw a hlam in ka kam tawn. Zeicahtiah cun kan nunnak ah kan ram le miphun cai dothlennak hmuhsung phung kan tuahnak ah hin khuaruahhar in Bawipa nih lam a kan hruai i kan miphun zong Bawipa nih khuaruahhar in thlua a kan chuah i lam a kan hruai i ti hi Mitmuk kuttong in a hmumi ka si caah, a tengmi ka si caah cu thlarau thianghlim thapeknak le cu i thazaang i lak kha ka nun nih a hlam tawnmi a si. Asinain caan nan van ka pek ve tikah khoika hmanh ah ka herh bal lo. Ramdang kan um lio ah Kawl he kan i kau. India he kan i kau. Bangladesh he kan i rem lo. Ram thum karlak ah a ummi cu karlak i horkuang le tupi lak le zaangat lak le saphang lak le rul lak le tiah lak cawbul in kan umnak ah hin Pathian thawngtha chimtu hna kan rak ngei lo i kanmah nih si khawh tawk in kan thiammi, kan theihmi in cuticun kan i cawnpiaknak. Ka lungthin chuak tawnmi cu ral in a thimi kan um, ti a pami kan um, zawtfai i a thimi kan tam tikah hi ramdei miphun ca ṭuanmi hna an thlarau pakhat a kal lai, o ti hi miphun nganbik pennak ah a chuah lengmangmi a si. Cucaahcun Thlarau Thianghlim nih a kan cawnpiakmi hi uaite mei kha kaa hin tawn. Kan hnulei ser zongah hika hin a thlarau ti rawl salpa pakhat an auh mi hmang in nan ngaih hna ti ka thei i zeidah ka chim hnga aw phungchim chin na chim lai kan ti tikah ka hmun hi ruat tungmam ve kei hi ka kalnak kip ah ramri miphun kong a chimmi ka si i cucu chim ding law a ṭha ko lai ti hi ka lung nih a daih ka lung nih a daih i ka chim tawnmi a si fawn ka nunnak zong ah kaa nunpi chinmi a si fawn i a herh ko tiah ka ruahmi le hihi gospel ṭha bik a si ti zong ka ruahmi zanlei in va i ruati ding in kan tim. Bible stand kan rel lai. Exodus dal hlei thum dal hlei tiang kha dal hlei thum caan hlei thum hlei tiang kha ka van rel lai. Moses nih khan mi zapi cu a leh hna i, Nan thinphang hlah u, fek tein leh u law nanmah khamh awkah Bawipa nih zeidah nihin ah a tuah lai ti kha zoh hmanh u. Cu a tuah laimi cu hihi a si lai: Nihin nan hmuhmi Izipt mi hna hi zeitikhmanh ah nan hmu ṭhan ti hna lai lo. Nihin i nan hmuhmi hna Izipt hna hi zeitikhmanh ah nan hmu ṭhan ti hna lai lo. Bawipa nih nan ral cu an do piak hna lai, nannih cu zeihmanh nan tuah a herh lai lo, a ti. Bawipa nih nan ral cu an do piak hna lai, nannih cu zeihmanh tuah a herh lai lo, tiah Bawipa nih a ti hna. Israel mi hna, Bawipa nih a hruainak hna tuanbia a si kan zapi ding nih kan theih dihmi a si. Nihin ni caan i ruah ding le tlangtar ah kaa tangmi cu kan ram, kan miphun le kan biaknak timi tlangtar in kan chim lai. Caan a tawi te kan ngei tiah ka thei ko nain zeimazat te a sau sual si le man ka thei thiam te u. Zanlei kan biaruahmi he aa ti thei ko lai ti kha hika hin van chim hna ka duh. Hi Baibal ca hi kan zoh lengmang tikah Pathian biachuak a si. Pathian nih thaw a chawhnawmi a si. Hi Baibal ningin kannih Khrihfami hna cu aa hluimi hna kan si. Kan zumhnak zong hika tluk in kan bunhmi a si. Kan kal tik zongah hi Baibal ningin a kalmi kan si, Khrihfami hna caah cun kan lampi a si, kan nunnak cauk a si. Hika chungah hin Israel mi hna tuanbia tampi aa khuh tikah ruah khawh a simi cu kan biakmi Bawipa Pathian nih Israel mi hna tuanbia hi i lak hna sih law hi ka zong i ka tuah a simi hna zong hi an miphun le an sinak ah hin hmang ve hna sih law ti hi a kan duhpiakmi si lai tiah zumhnak fek tein ka ngei thlarau lei pa le hna zong nih cuti cun an kan thinlangmi a si kum zabu kan himnak kum kum thong khat le zabual le sawmpual le kumpual zongah kan pa le simi hna Reverend David Van Bik le Reverend Dr. Uh, Stephen Hre Dio zong nih phung ah an rak chimmi kha si cucu ka van char ṭhan lai i hika hin chim ka van i timi cu si i Israel mi hna nih hin an miphun sinak ah ṭha tein an i fianmi le an kalmi mi thil a um. I cu an kalmi mi le an i thimmi cu hitihin a si. Pakhatnak ah Israel mi hna nih kan Pathian hi zei bantuk dah Pathian a si ti kha fiang tein an hngalh. Israel mi hna nih zei miphun dah an si timi ka fiang cikcek te an i hngal. Israel mi hna nih zei bantuk ram dah kan ngeih ti kha fiang tein an i hngal i cu ram cu zei bantuk ram dah si i a ho nih dah pekmi dah si ti kha fiang tein an hngal. Cucu an tuanpi ah cuan awk a ṭhami le i zohchuan awk a ṭhami cu hi kan Baibal chung in fiang tein a kan ṭial deuhmi cu a si. An Pathian an theih ning zeitindah Israel mi hna nih a si? Hi hlan lio mi hna nih cun Pathian an hmuh ning hi phundang ngai in an hmu i Pathian hi ngaihchia zong a thiam lomi, ruam zong a thiam lomi, dantat hrawng a thiammi ti khin an rak hmuh tawn hna. Cucu hlan lio mi hna i an rak hmuhmi hna a si. Kan Chin miphun zong nih hin kan Pathian hi zeitindah kan rak hmuh ve cu kan hei lo. Thawngtha phanhman hi America ram, Canada ram hna, kan America ram hna i kan ram ah thawngtha an rak khawl hlan i in khrum kan rak tial hna i thingkung ngan deuh, lukung ngan deuh zong cuticun a tialmi kan rak si ve i zeihmanh thawh a ngei lomi ram biami men ah khin kan rak ruah a ruatmi tampi kan um ve ko. Asinain tuchan thar ah Khrihfa biaknak han chuah tikah cun Pathian cu a nungmi Pathian le zaangfah a thiangmi Pathian nifatin te kan nunnak ah felfai tein a kan hruai i a kan hmuhpitu Pathian si ti kha Khrihfa nih nihin ni ah kan pom a si. Cun Khrihfa a si lomi hna nih zong an biakmi an Pathian kha an ummi tampi a um ve i cu kong tu cu ka chim ti lai lo. Caan Israel mi hna nih an Pathian hi zei bantuk dah Pathian a si ti kha fiang tein atu nai kan relmi Exodus dal hleili, caang hleithum caang hleili, dal hleili chungah kan kan rel a si cu fiang tein kan hmuh khawh. Israel mi a dawtu hna, a miphun a hruaitu hna le cuticun khuaruahhar in amah nih a van i langh i cuticun a zohkhenhmi hna miphun sinak kha cu miphun hna mi nih cun an hmuhmi cu a si. Tahchunhawk tampi a um lio lawng hnu nain tahchunhnak pakhat nih Exodus chungah a chimmi cu Israel mi hna sal in an luatnak a si. Van luat law Izipt sal ah kum sali hrawng van um cu a sau tuk liah. Kan nih America ram te na kan ne da ne lai kan van che i kum kul fai awk a si. Tu hnu kum som li kum som ma kan fa le ni fa nu ngi na lai kan te chin pa pa kan ma luat kum sali hrawng ze to da sau ma. Kan ram kan va thei na thei hla. Zei bantuk in a kan rel dih, kan kan rel chih ve hnga ti cu ahohmanh nih khin ruahdamh khawh a si lo i kan chim khawhmi cu khi kan ram le khi kan miphun khi ruah pei kan thei ti hlei lo ti hi a tlangpi cun kan chim khawh lai dah. Asinain Israel mi hna cu cu saltannak chung cun Bawipa nih a thimmi hna miphun a si i Bawipa nih a zohphengmi hna miphun a si caah kha Hihi saltangnak chungin kan kamhmi hna Kanaan ram ah kan hruai hna lai, a ti i Moses hmangin cu mi hna cu a hruai hna. Izipt ralkapbu tampi a ngeimi siangpahrang sinin cu sal luatnak tak dingah cun an chuah. Zeimazat lam an kal hnuah khin Izipt ralkapbu nih an dawi hna i cuticun Israel mi hna cu thah dih an timh hna. Israel mibu nih an kan dawi ti kha an hmuh, rangleng i rangleng zaruk leng ti si in kha hna i a thu le khiti an ratnak ding kha cu van ruahdamh khawh a si. Khi kan ram kan ral hna cang hi Moses, zei ruangah dah na rak an chuah i Egypt ram ah khan thi ko usih law ṭha ko law thlan lu tiang an ruah tiah he chiat te an phun an sa i Moses kha an mawhchiat an hmai an zoh green set pi si an hnu le zoh ralkap ṭhawng taktak a ngeimi Egypt ralkap pin in an dawi hna e khe nihin ni cu kan thi zapi an ko i Khoika hmai kalnak rili set in na kan tanh lai lawng zong um lo van lawng zong um lo inn aw zong um lo caan kan thi i beth an cang i ti kha Israel mi hna nih an ruahmi cu si asinain Bawipa nih a zohkhenmi hna le Bawipa nih a umpimi hna le a kammi ram ah hruai a timmi hna nih cun sinah Bawipa kha a huang Moses na ṭhiang chung thlir tuah ti rili set chungah hi a ser Thirtat tikah mah rilipi cu kamni ah ṭhen tiah kan zapi te nih an timi a si. Cu rili cun aa ṭhengmi cu an kal i vawlei ram cungah Israel miphun hna cu an kal ti a fiang tein Baibal nih a chim. Ule nau hna, a kum kum in rili nih a khur cangmi a tang a ro phung a si lo. Bawipa nih ka mi hna hi vawlei ro cung kal hna seh law tiah a ti i a kaltermi hna si zeitluk in a khuaruahhar a si. Vawleicung van in, vawlei in a nungmi vialte thingkung in va tein zeizong vialte hi Bawipa nih a ser dimi a si i a nawl an ngaih dimi a si. Cu a ṭhawngmi Pathian cu Israel mi hna nih kan ngaih tiah Release ah cun tar i varal an chuak i bisikmi hna nih eh okay kan zul ve hna lo an ti an kan zul nain release an chung an hmuh tikah Moses nih a tiang kan man thlir ṭhan i cu rilipi cu aa thi i bisikmi hna vialte an thi dih tiah hi Baibal chung in kan hmuh a si. Zeihmanh an hi phang hlah u, kan thimi hna hi a si. Nan sinah a um, mah ca cun na zohhmanh u khi Izipt ram ah um khi zeitik hmanh ah nan ka ti hna lo tiah Bawipa nih a ka kam a ti. Cucu an ummi Pathian, Israel miphun hna nih Pathian si. Ule nau hna, cu Pathian cu Israel mi hna zong nih an Pathian ah an i thim i cuticun himnak ah an phak kha a si. Kannih Chin miphun dah zei bantuk Pathian dah kan biak ve? Kan miphun nih dah zeitindah cu Pathian cu kan ruah i kan zumh ti kha kan i check ngaingai ve a haumi cu a si. Ule nau hna, kan miphun hi kan tuanbia van zoh hmanh law kum zakhat Khrihfa a simi te kan si. Hi kum zakhat chungah Bawipa nih a kan dirh ning le thlua a kan chuah ning hi khuaruahhar ngaingai a si. Khuasa hmun kip ah hi bantukin a kan thlah i amah miphun le ram le amah sunparnak caah a kan hman hi zeitluk in dah khuaruahhar ngaingai a si. Kum zate a simi hna, Khrihfa a simi hna nih Nihin ni ah vawlei cung le vawlei in cathiang mipi mithiam hna kan i ngaihmi hi zeitluk in dah khuaruah rai a si. Kan miphun i sawm ruk le panga, zakhat ah sawm ruk le panga Khrihfa kan si cang i kan Chin state chung cun zakhat le zakhat ah sawm le pasih percentage tiang amah zultu ah a hun kan si cangmi Pathian hi zeitluk in dah khuaruah ngai Pathian a si. Cun miphun dang hna lakah van hai loin Chin miphun cu zeihmanh a thiam lomi an si, zeihmanh a hngal lomi an si, sifak tukmi an si, a lo cia tukmi an si timi dirhmun in neihmi ahcun anmah level in hmuh khawhnak dirhmun a kan phaktertu hi kan biakmi kan Pathian a si ti kha kan philh sual lo ding a biapi ngaimi ngai nihin ni tiang a kan hruaitu cu mah Pathian cu a si. Thluachuah tampi a kan pek i nihin ni ah cun amah tette khanmi ding, amah lianhngannak sunparnak a langhtertu ding mi hna kan thim. Le nau hna, cucu a kan thimtu Pathian nih hi miphun hi thluachuah an pekmi cu a si. Le nau hna a kan thim bantukin Kannih zong nih Bawipa kha kan biakmi kan Bawipa le kan Pathian tiah kan i thim ve. Cu aa thimmi miphun cu zeitik hmanh ah Bawipa nih a kalmi hna a kaltak hna lo. Harnak a ton caan ah a ulpi hna. Khuaruahhar van se sang tlak ah hnangamnak a pe hna i an halmi paoh kha hngol lo tein a pemi cu Bawipa a si. Rawl a awt ngei lo tikah man a changreu pek hna i ti ding a awt ngei lo tikah lungpu chung in ti a chuahter i Rilisan kan lai tikah vanlo um lo zongah tinbaw um lo zongah zeihmanh um lo zongah a ṭhawnnak in dirvet pi vale hi rilipi a ṭhen dirtu kha kan biakmi kan Pathian a nungmi Pathian a si. Hallelujah. Ule nau hna cu a biami cu Chin miphun kan si. Cu Chin miphun nih kan ngeihmi Pathian cu an duhmi Pathian si. Kan duhmi kan tlamtlin piak lai. Hmailei zong ah thlarau in kan suai lai te kha hika hin nan sinah van phuan in ka duhmi a si. Israel mi hna Pathian, Israel miphun a thimmi hna, a hruaitu hna Pathian, Chinmi hna Pathian, Chin miphun a kan hruaitu Pathian a si ti kha kan lungthin cu kan philh lo a ṭha. Zeitik cangkua a nung lai, zeitik cangkua kan nungpi lai. Vanram chungah zakhat ah pali te a si mi Khrihfa si hmanh si law, tlangcung miphun vialte lakah a Khrihfa a si chun hmanh si si law, hi nih hin ceunak an chuahpi lai. Tette kan ram chungah chuahpi tu miphun kan si lai ti kha Hika hin nan sinah van khuan ka duh, nan thinphang hlah u, Bawipa kan sinah um ti kha ka hin van chim duhmi a si. Pahnihnak ah, Israel mi hna nih an i fian ngaingaimi cu an miphun ah an i fiang ngaingai. Israel mi hna zei miphun dah kan si ti kha ṭha tein an theih.

Mirang miphun hna nih Pathian kha cung nu hui an chiah i an biakmi an Pathian nih an chiah i cuticun vawlei chungpi bu kan i ti i nihin ni caah Mirang holh le Mirang caah cu vawlei chungpi holh le caah cu Khrihfa biaknak an biaknak cu vawlei cungah a ṭhami le a ṭhawngmi men aa chiah khawng a cuak cucu an miphun cio ah an van i fiannak a si Israel mi hna nih an miphun an i fiannak cu zeitindah tah ticun an si a sahan an tah kan miphun kan i fiannak hi a lem vuan nam ah takah a fung hau ti si kha taknak a fung um lo cun ah zeitin hmanh i kan miphun sinak kha a vai pawn i zeitin hmanh tak khi van van ta ning khi tha lo cun Israel mi hna nih an an miphun in fian men cu Israel miphun ka si ti kha zeitik hmanh ah khoikaan in hman an i zam. Ve nau hna, Israel miphun ka si ti kha van an hlor i a sang i kan ruahmi si. Israel miphun ah an holh lo ter an siang tung lo. An holh lo lai si cun an ngaihchiah mi dah an der i an nunnak tiang a herh chan thau. Zeicahtiah kan fonh a lo ahcun kan miphun lo lai ti kha fiang tuk an ti. Caan cucu an nunnak ah Khrih Israel miphun ka si ti an i fiannak hi an tahfung pakhat ah an hmanmi a si. An miphun a si lomi zong an thinpa hna law i an hmannak he an i pawl i an miphun sinak an ti ve. an miphun lo lai a siang lo kha a lonak chan khan an nunnak ṭha i kilven kha Israel mi hna nih an miphun sinak i an fiannak cu si le nau hna thawnghan zabuah le sawmli le pumri a dahang mi hun tho ciammam i Arab vialte nih an van doh hna ciammam i Vawlei cung i a ṭhawng bik ralkap a ngeimi hna, a rum bik a simi ram hna nih ram khat lawng cu ram hnih ram thum ram li an i thawn i ram hmete an do lio khan nan mit thlam ah cuang men lai dah nan na thlam ah cuang ve rih men lai le nau hna kan miphun hi hna phun dang kan lak cu kan do rih lai i an kan thehtermi lai i cuticun kan miphun vialte kan ram lai tiah an miphun dawt ruangah zeitluk in dah ral an rak tuk i ral an rak thawh hnga pakhat hmanh taang loin dawkaw an i thawh i cu an miphun cu an kilven cu pakhat hmanh taang loin dawkaw an phun an kilven cu an nunphung an kilven cu cucaah cun cucu Israel mi hna nih an minung sinak an miphun sinak an i fianmi cu si rinang kan i thi miphun dah

kan aw cawi ding na lo kan bia hna ding na lo je tuk hna su thun awk ding si ule na mi wong si kha kha kan mi pu si nak si cha chun thin mi phun na ni kan mi pu si na ka je din na kan ni fiang ve hao kan ni thin mi phun ka si ti mi ka je din mai iza mi tao si lo kan ne da kan phan hi kan ne da kan phan hi walai chunga thang chau mi mi phun um na ka a thang chau mi rama Kanina US Europe hna kan paan hna i Australia hna kan paan hna i cucaah cun kan holh kan miphun sinak kha maw zapi an i ci ule nau zeitik caan maw khoikat na rat Burma ram Chin state ram Chin miphun ka si ram a ngeimi ka si Miphun phunthum kan si, zeitik hmanh i zaangmi lo nih. U le nau hna, kan holh a lo cuahmah. Kan holh a lo cuahmah. Sianginn hman lomi holh, ca, sizung, sianginn, zung le nai teiu he hman lomi holh, ca cu zeitik cang ko a lo. Vale cung a holh khong khong a ummi a lo cuahmahmi holh chung kan i tel. Kan kilven lo cu a lo cuahmah lai. Kan kilvec a lo lai, kan miphun a lo lai. Kan nunphung kan hman ti lo, kan nawl kan za kan hman ti lo, kan miphun a lo ve lai. Israel miphun hna cu an miphun an fiannak ahcun Israel miphun ka si ti kha zeitik hmanh in zapi bal lo. Israel miphun holh a lo ding a si cun an ngeih chiah vialte an thangpi i an nunnak hi an thang. Ule nau na kan pal lo cuamah nang dah cile na thap ve cile na tuah ve na hol a lo na nunphung a lo na caha lo cuamah mi niat kan thop cuamah cile na tuah ve pakhat cio hi tuan lo kan nei nu hrinnak in a kan pek tuan bo si tuan ve a kan pek mi tuan bo fi Chin miphun pakhat na sinak hi nak khan mi tuan lo si a ho man nih kha tuan bo chin chong si lo Chin phun a sinak a nak mi a si. Cacun kha a lo cuahmah mi kilvennak ding caah tuanvo na ngei. Israel miphun hna cu an i fiannak khan an ngaihchiah dihlak in an nunnak tiang hangpi rian an tuan tawn. Nihin ni ah Chin miphun in cu rian cu i khinh ding ah caan a cu lio cang bak a si. A biapi lio caan a si. Critical bak i kan phak lio caan a si. Caan pakhat cio nih cu kan miphun sinak kan i fian le cuticun rian kan ṭuan kha a biapi ngaingai lai ding a si tiah hika kan van chim ka duh. Ca cun ramdang kan phak tiah kanmah le kanmah kan i kawl hau, kan miphun kan ṭan hau, kan holh kan ṭan hau. Kan ram i ummi kan miphun hna, kan holh le kan hla hna kan nih Hi a hmunh khawhnak ding hna caah miphun phunkhat ṭha in puitling kan si khawhnak hnga ding caah kan kan lak ve hau. Cucu kan miphun sinak kan fian ding a si ti ka hika in van chim ka duhmi si. Le nau hna, Israel mi hna nih an ram sinak an i fiang ngai ngai. Cuan ram cu cuan ram cu Pathian nih thlua a chuahmi hna ram Bawipa nih uk u hika nawl ngei u hika na rumnak si tiah Bawipa nih a kamhmi hna ram kha a si vawleicung miphun vialte hi Bawipa nih a kan ser i kanmah nih hmun cio umnak ding a kan pek Chin miphun cu phit kai nan kalnak mi Chin ram kha kan miphun nang nih ca Pathian nih a kan pek a si kan upa hna kha an him lo i kan ti men lai mirang nih rak do hna ralri do hna i dawh an neih chun fei le nam le phaw le lung an i lak i cuticun ral do hna cu meithal a ngeimi hna kha dawh nam tein an do hna cu meithal a ngeimi kha dawh lung in an do hna cu meithal a ngeimi kha dawh fei le nam in do hna cu i nau na Meitha cu hrapi kah khomi sifayanak cu hi can lawng le dawmi sinah an ṭi maṭi hlah ka ram si rak ka tong piak hau. Ka pupa hna nih an nunnak thap in kilvenmi ram si. Kan pu le kan pa hna an an pi paw din an thi nai chuak an kilvenmi ram si an tong hau an ni lo kan cuti cun kan pu hna le kan pa hna nih an rak kilven cu. Cu ram cu Bawipa nih hi Chin miphun umnak ram ca kan pek ve a si. Genesis chungah ah talkhannak kan rel a si cun hi vawleicung pumpi hi Bawipa nih a ser i minung zong kan ser i cu vawlei umnak cu uk dingah ṭuanvo kan pek. Bawipa nih a kan pek vemi cu Chin ram khi Chin miphun nih uk law nawn ngei u, kilveng u law timi ṭuanvo kha a kan pekmi a si. Bawipa nih a kan kamh vemi ram a si ve. Cahcun Israel mi hna nih cu an ram cu a dawt ngaingai i cu an ram cu bawipa biakmi si ti kha an lungthin chungah a nung. Cucu an i nung ve. Israel phunhleinpi ngiathlaitu Moses nih a thlah te hna. Cu Kanaan ram tawte phak an va sok tikah cun ai hi Kanaan ram hi Corrupt ṭha taktak cu a si ko nain cuka ah ummi hna mi hna cu mi ngan pipi an si, mi ṭha pipi an si. Kan va kal lai, kan va tuk ding hna kan tei hna lai lo, kan sung lai. Cahcun cuka i va um ding cu a si kho lo maw sas? Kan kir ko lai, kan tei bal hna lai lo tiah ngiatthlai tu hleihnih chungah pahra nih an ti kho. Sinain Josef le Kaleb nih cun sehla i sehla a kawl in Bawipa nih a kan pekmi ram a si. Bawipa nih an himnak a lak cang i kan tei hnga ding ram a si. Kal u, ka tu hna u sih an ti. Bawipa nih a pekmi hna, a kalmi hna ram kha Bawipa zeitik hmanh ah a rawng hna lo i zeitik hmanh ah a, a thi. Cutin ka tuah lai timi kha a deu bal hna. Cu tikah cu pahra hna kan do hna zong kan tei hna lo a timi hna kha cu a kammi ram an phan lo i an thihni kha kan thei ko lai kha.

Bawipa nih phu chuah kan pek si kan fing le kan tlak hna zong hnu zeitluk in dah kan tlak hna daw zeitluk in dah kan timh hna daw zeitluk in dah kan hma on hna daw zeitluk in dah kan thibung hna daw zeitluk in dah kan thi te hna thian zeitluk in dah kan ti din awk a that le nau hna nan lung sinam an ruat hmanu kan ti mi te hna nan mitthlam an cung kan lungtlang le kan mitthlam chun der hmanu zeitluk dah ram do kan nei khi ram do khi nihin ni ah kan kut chung a um lo Kulenam ka ram na ti men lai kan miphun kan pu le kan pa nih an humhim mi an thi a hnai in an kilven mi ram tiah na ti men lai Bawipa nih a kan chuah chuah mi ro si tiah uar ngai na chim men lai cu kan ram cu ni hin ni zan kan kan tu cung a um lo thong khat le sken le som pawl hum ngan mirang nih an kan do i an kan thai i an man in an kan uk Sopi le kum sarih ah hnatlaknak ṭha te kawl miphun na ka chinh he sian he kan sam ma tein Sopi le kum rian lo lei i kan hnu ah kawl le na duk ṭhan hun ti tiang kum za le kum kul le kum hnih chung kan kut chung ong ti lo nawl kan ngei ti lo kan uk kho ti lo kan ram si ti lo mi nih uk mi chung i a um mi a kan chuak

zeitluk in ral va ngan hna seh law zeitluk in hriamnam ṭha va ngei hna hna seh law zeitluk in phaisa ṭha va tamtang va ngei hna hna seh law va lianngan hna hmanh seh law ram dawtah a ngeihmi hna bawipa nih a kan kammi ram a si a kan pekmi ram si tiah a ruatmi hna le pupa hna nih a kan pekmi a kan romi ram hi kilven ding si tiah ruahnak ngeihmi hna cu zumhnak a kalmi hna nih khan an thei zungzal lo zeitluk lianngan nihin ni kan Chin ram caah le nau hna mi thaw cu kan kut cungah phak ding Bawipa nih a duh. Kan tupa hna zong nih an sen in a tu in rak au lai ziah ka tu le ka fa hna hrinsormi hna ziah kan ram nan zoh sawh ko an thlarau au lai an ruh khuang lai cu rian cu tuan ding in nihin ni caan ah kan sawm hna Bawipa thluachuahmi ram kan ram a si hau. Caan Israel mi hna nih an pathian zei bantuk pathian dah si, an nunmi pathian si, zungzal ah an nunmi mi si. Kan miphun cu vawlei cungah miphun phun kan an si, a lianhnganmi miphun kan si. Kan ram cu Bawipa pekmi si, upa romi si tiah an i fian bantuk in Chin miphun hna zong nih kan i fian ve a hau. Kan biakmi hi amah nih a kan thimi kanmah zong nih Bawipa kan i thimmi a nunmi pathian a si. zungzal thluachuah kan pe tu an si ram a kan hruai tu a si kan miphun hi holh phunphun ṭha ṭha a ngeimi le aa dawmi le a ṭhami miphun kan si cu miphun kilven ding ah ṭuanvo kan ngei kan ram kilven ding ah nangmah thengte keimah thengte hi kan miphun nih a kan herh bawipa nih uknak nawl a kan pek i cu uk ding ah ṭuanvo kan ngei cu ṭuanvo kan lak lo si cun bawipa bia kan ngaih lo le Bawipa nih um hna seh kan timi a tuah lomi kan si lai i cu bantuk si cu kan miphun i thim lo tein kan biaknak kan miphun kan ram ah hin fiang tein hmai an nong hna si tiah chim buin ka bia a nong tuk lai tampi ka lawm Bawipa nih ka cungah kan bia seh ko seh